Fy enw i yw Iwan George a fi yw cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Eglwys Ŵyl y flwyddyn yma. Yn ni'n cwrdd yma bob nos Iau yn neuadd yr eglwys, yma yng nghanol eglwys Uru. Uh, dwi wedi bod yn aelod o'r clwb yr sawl blwyddyn nawr, oedd e ar oeddwn i'n 11 blwydd oed. A rwy wedi cymeryd uh, rhan yn sawl cystadleuaeth, bron o fod pob un mae'r ffermwyr ifanc gyda, gyda Yn chynnal heblaw am trefnu blodau dwi'n credu. Sim hwnna'n... Sai'n keen ar y job na fi. Fel aelod o'r clwb, fes i'n ffodus iawn llynedd i gael cyfle i drafeilu i'r Alban ar taith gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. A wrth fynd i'r Alban fes i'n hybu'r iaith oedd Oedd rhan fwyaf o bobl yn yr Alban ddim yn gwybod bod y iaith Gymraeg i gael, a hefyd oedd y rhan fwyaf nhw erioed wedi clywed e o'r blaen. So, amser oedd yy mam yn ffôn 'na fi o'n i'n siarad â un yn Gymraeg, oedd yy, oedden nhw'n cael bach o sioc i glywed y iaith wahanol, ddim yn disgwyl e. Mae'r clwb hefyd yn cymeryd ran yn llawer o'r sioeau lleol. Mae aelodau yn cystadlu gyda, yn, yn cystadlu gyda cys, gwan o cystadlaethau fel y si, si, Sioeau'n Da a pethau fel ni. A hefyd yy mae 'na gystadleuaeth arbennig i gael yy i clwb yy Rent Clwb Eglwys Iŵr, yy Rent Clwb yy YFC Cymraeg yn yy yn Sioe Aberteifi, a ni'n ffodus iawn yn aml bod aelod a glysurw yn ennill y dorian yn cystadlaethau megis cwcan a trefnu blode a phethe fel 'ny. Yy ni hefyd yn cymeryd ran yn Sioe Nanhyfer sy'n lleol hefyd i ni, yy 'yn ni'n helpu nhw allan wrth parcio ceir yn y dydd a hefyd yn cynnal barbeciw gyda'r nos hefyd.
Fy enw yw Carys Vaughan a fi yw Ysgrifenyddes Clwb Cyffi Eglwyswrw eleni. Dwi wedi bod yn aelod ers chwech blwyddyn nawr a dwi wedi cymeryd lan yn lot o wahanol gystadlaethau a'r ffefryn yw trefnu blodau. Um, yn y gymuned, ni yn gwneud lot o wahanol gweithgareddau. Ni'n cynnal um, nosfeydd chwist, ni'n gwneud bingo yn flynyddol, um, ni wedi bod yn pwysio'r gwningen o Eglwyswrw i Aberteifi, godi arian i elusennau, um, a ni bob blwyddyn wedi bod yn helpu Ysgol Cilgerran yn ailbeintio a chymoni ei gardd. Ar rhan um, hybu'r Cymreictod yn, yn y gymuned, ni'n cynnal ein uh, cyfarfodydd wythnosol drwy gyfrwng y Gymraeg Mae dau aelodau sydd wedi symud yma o Lloegr a maen nhw'n mynd i gael gwersi Cymraeg gyda ni nawr a ni yn trial wneud y cyfarfodydd yn Gymraeg fel bod nhw'n lle dysgu a'u hybu nhw i siarad â ni. Yym ni'n cystadlu trw- yy mewn lot o gystadlaethau Gymraeg fel y Siarad Cyhoeddus, o'n i'n llwyddiannus iawn eleni lle enillon ni'r tarian am y Siarad Cyhoe- Siarad Cyhoeddus Cymraeg yy dros y sir. Mae lot o aelodau 'da ni sy'n mynd mlaen wedyn i cynrychioli'r sir ar lefel Cymru. Er ni fel arfer yn neud yr hanner adloniant neu'r pantomaim yn Gymraeg lle mae yr nodiau di-Gymraeg yn gallu helpu a a cystadlu gyda ni fel bod ffordd arall iddyn nhw i i ddysgu a ni'n neud lot o yy cystadlaethau rali yn Gymraeg hefyd lle len ni wna- oedd na gystadleuaeth i yym edrych ar ein arwyr a penderfynon ni fel clwb i neud Jemima Nicholas a dyn nôl i gwreiddiau Sir Benfro.
Fy enw yw Llŷr Hizby a dwi wedi bod yn aelod o Glwb Egin Suru ers 2008. Yym, ar hyn o bryd dwi'n swyddog y wasg ar y clwb yym sy'n meddwl bod fi'n danfon adroddiadau bob mis mewn i'r clybran, yn y Gymraeg wrth gwrs, a fel bod pawb yn gwybod beth sy'n bod mlaen yn y clwb dros y misoedd a sut i ni'n wneud ar ein llwyddiant ni. I fi, mae'r clwb wedi helpu'n fawr iawn dros y blynyddoedd diwetha' trwy gystadlaethau a siarad cyhoeddus. Dwi'n credu sy'n helpu fi'n fawr iawn i magu hyder i siarad o flaen gynulleidfa a datblygu fy hunan fel person a fel hyn trwy cymryd lan i ran yn cystadlaethau fel hyn mae'n helpu llawer iawn i aelodau ifanc y clwb sy'n dod yma ddim gyda llawer o hyder, plant bach shei a wedyn dod mas o'u cragen nhw yn y diwedd a Dw ben a cystadlu ar y llwyfan. Dwi'n credu bod yn gyfle i uh, pawb cymdeithasu yn y clwb. Um, pobl sy'n ni'n gweld yn aml iawn, falle pobl sy'n ni ddim yn gweld yn yr ysgol, tu allan yr ysgol, sy'n gweithio. Um, mae llawer o blant yn eiddfedu trwy ddod i'r clwb achos maen nhw'n cymdeithasu da pobl ein hun a nhw sy â phrofiad yn y clwb, yym, ar gyfer helpu plant llawer iawn i ddatblygu'i hunain fel pobl, fel oedolyn ac yn datblygu nid dim ond sgiliau ar gyfer cysy- cystadlu yn y clwb ond ar gyfer bywyd yn gyfan gwbl.
Helo, Aled Johnson ydw i, a fi yw un o arweinwyr clwb Eglwys Suru, ac wedi bod yn aelod o'r clwb ers nifer o flynyddoedd. Mae'r cyfleoedd mae Clwb Eglwys Suru yn cynnig i'r aelodau yn ddiddiwedd, boed cystadlaethau siarad cyhoeddus, adloniant neu ysteddfod, Mae yna nifer o aelodau wedi elwa llawer o'r mudiad dros y flwyddyn diwethaf ac yn wir, dros y nifer o flynyddoedd sydd wedi bod. Mae'r siawns mae'r aelodau yn cael yn y iaith Gymraeg yn ddi-ddiwedd. Mae'r clwb wedi bod yn llwyddiannus iawn, iawn mewn nifer o gystadlaethau ac wedi ennill y darian Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar nifer o adegau hefyd. Mae'r Eisteddfod yn gystadleuaeth pwysig iawn i'r ffermwyr ifainc yn Sir Benfro. Llynedd yn Eisteddfod Cymru, o'r pymtheg cystadleuaeth a thifynnu cynrychioli'r sir, roedd naw ohonynt yn dod o Eglwys Sŵrw. Mae'r cyfleoedd mae'r aelodau 'di gael yn yr Eisteddfodau wedi bod yn enfawr. Mae'r aelodau wedi mwynhau a mae wedi bod yn fraint fel arweinydd i gwylio'r aelodau yn gweithio'n galed, yn elwa, yn aeddfedu ac yn cael sut cymynt allan o'r cystadlaethau. Y ni'n ffodus iawn yn y clwb, yn eglwysuru, fod y Gymraeg yn dod yn eitha' naturiol. Does dim angen gwthio'r Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Mae'r Gymraeg yn gryf yn naturiol, mae'r aelodau'n mwynhau siarad e ac yn siarad yn ardderchog gyda'i gilydd. Rydym yn
Dwi'n credu y dylen ni ennill y Gwobr Ffermwyr Ifainc yn Gwobrau Siamai oherwydd ein cyfraniad i'r gymuned a bod ni 'di ennill y tarian 'leni am yr cystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg yn Sir Benfro a bod ni'n neud mor dda dim dim ond yn Sir Benfro yn yn dros Gymru hefyd so bydd e'n bonws bach neis i'r clwb 'leni. Dylen ni fel Clwb Ffermwyr Ifanc Eglwyswrw ennill y y wobr hyn oherwydd bod ni'n hybu'r iaith yn y s- yn y yn ein sir ni yma yn Sir Benfro. Gyda hanner y sir yn Gymraeg a hanner yn Saesneg, mae'n bwysig i ni fel clwb i ddangos i gw- i'r gweddill y sir bod 'na Gymraeg i gael yma yn Sir Benfro a bod 'na ddigo- a bod iaith dal yn gryf.
Byddai'n arbennig i Glwb Eglwyswrw cael ennill y gystadleuaeth. I ni'n teimlo bod y gwaith i ni'n neud i'r iaith Gymraeg yn enfawr. Mae'r cyfleon mae'r aelodau yn cael allan o'r cystadlaethau i ni'n gwneud yn enfawr, a'r hyder maen nhw'n cael allan ohono fe yn arbennig. Felly, gan ddilyn arwyddion y Clwb, pleidleisiwch amdanon ni a Ewch Amdani!